Si tiah ka van i thimmi hi Efesa si nain kan van ṭhut i bia kan van i ruah khan a van i thlengel cer i Johan hleili tu tette ka khan ṭhan lai. Johan hleili dal hlei Johan dal hleili cang hleihnih in cang hleili kha ka van rel lai.

Ka min in nan ka halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai. Hihi uh, ESV English Standard Version chung i uh, keimah nih uh, khi kan theithiam ko dingah uh, ka van i leh chommi si i atu nai ka relmi Bible ah khan Jesuh nih ka min in nan halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai tiah a ti. Hi biakamnak hi Jesuh nih vailamtahnak a thih hlanah a zultu hna sinah thlahnak bia a chimmi ah a langmi a si. Jesuh nih a zultu pawl kha zumhnak le zumh awk tlak tein thlacam ding. Cu khawh cun a zungzal in thlacam ding kha a forhfial hna ti kha Baibal kan relnak ah hngalh khawh, hmuh khawh si. Cun amah Jesuh rian kha a pehzul khawh nakhnga Jesuh nih zeidah a rak tuah ti siah cun thla a rak cam lengmang. A dang tein mi sinin ai zukphiak i cunglei i Hi vawlei ah a rak thlahtu Pathian duhnak kawl awkah khin amah tein a dang tein caan a lak lengmang, thla a cam lengmang ti zong hi kan hmuh. Cucaah tuzan ah hika hmun ah tlangtar phun in chim ka duhmi cu Jesuh min in hmuhmi damnak timi hi tlangtar ah ka duhmi a si. Jesuh nih ka min in nan hal mi paoh ka tuah lai tiah a ti. Cu khawh cun a chim rihmi cu keimah a ka zummi paoh nih ka tuahmi thil kha an tuah khawh ve lai a ti. Cun hi hna nakin a ngan deuhmi thil hmanh an tuah lai tiah a ti. Sinain a pehmi thil pakhat a biapi ngaingaimi Baibal ka rel tikah ka hmuhmi cu hihi a si. Ka min in nan halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai a ti. a pehmi te kha a biapi ngaimi si. Cuticun fapa thawngin pa nih sunparnak a hmuh lai a ti. Jesuh min in thla kan cam i kan thlacamnak Jesuh nih a kan tuahpiakmi khi kanmah thla kan camnak i porhlawtnak ding, kanmah nih mi teinak ding, kanmah duhtlinnak ding caah a si lo. pa sunparnak ca a si ti te kha a biapi ngaingaimi tuzan ah chim ka duhmi cu a si. Le fapa thawngin chim duhmi cu Jesuh Khrih thawngin Pa Pathian nih sunparnak kha a hmuh nakhnga Jesuh nih keimah ka min in thla nan cam lai keimah ka min in nan ka hal lai tiah a kan timi kha si cu ringah thla kan cam tikah hin Jesuh min hi hman a herh i cu Jesuh min cu hman a herh ti kan theih tiang lawngah a za hrimhrim lo a tak in tuah a hau cu ruangah James nih zei a ti zumhnak le tuahsernak cu an kalṭi a ti zumhnak le tuahsernak kha an kal ti lo ahcun a thi ti zong in kan hmuh i cucaah kan zumhmi Jesuh nih kan biakmi Jesuh nih a hnu kan zulhmi Jesuh nih ka min in nan halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai ti ka min in nan halmi cu ka pa nih an tuahpiak hna lai a ti tikah hin a theih tiang lawng hin a za hrimhrim lo a tuah in tuah a hau Jesuh min kha hman a hau Cu Jesuh min na hman tik lawnglawng ah hi bia kha zumh awk a tlak le tlak lo cu na nunnak ah na tep lai. Cu ruangah Jesuh Khrih kan zumh kan timi hi thluak in zumh tiang lawng hi rak si loin a tak in kan hmannak ah Pathian nih Jesuh Khrih thawng in Thiang Thlarau thawng in a tuahmi thil kha kan nunnak ah kan hmuh tikah cu nih cun zeidah a chuahpi ti si ahcun ralṭhatnak a kan pek. Amah bochan chinchinnak kha a kan ngeihter. Cu ruangah hika hin Jesuh nih a zultu pawl kha a timi hna cu hi hna nakin a ngan deuhmi thil hmanh kha nan tuah lai, zeicahtiah keimah cu ka Pa sinah ka kal cang lai, tiah a ti hna. I A chim bantukin Jesuh nih a tuahmi khuaruahharnak nakin a let in a zultu zong nih an tuah taktak. Cucu lamkaltu ah kan hmuh. Pentecost ni ah zeidah kan hmuh? Peter nih thawngṭha a chim le voikhat thawngṭha a chimnak ah minung thong thum an i thleng le tipil a pek hna. Jesuh Khrih vawlei ah kum sawmthum lengah a um i Jesuh nih kum voikhat ah minung thongthum tipil a peknak a um lo. Kan hmu lo mu, vaivai an ṭial lo. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih ka Pa sinah ka kal cang lai i a ti. A kaltak hna hnuah keimah nak hmanh in nan tuah khawh deuh lai a nganmi keimah ka tuahmi nak a ngan deuhmi hmanh nan tuah khawh lai ti tikah Peter nih Pentecost ni bak ah cun cu thawngṭha cu a chim le cu thawngtha a chim i thiang thlarau cu van i a rung tum tikah cun minung thawngthum an nun an i thleng ti kha lamkaltu chungah kan hmuhmi si cu ruangah hika hmun ah hin Jesuh nih kan min in thla nan cam lai tiah a kan ti i Jesuh min in thla kan cam tikah a biapi ngaingaimi thil pahnih a um a pakhatnak lungawṭawmnak lungawṭawmnak ngei loin zumhnak he thlacam dingmi kha a biapi taktakmi si Jesuh min in thla kan cam, sihmanhsehlaw Jesuh min in khuachia kan ṭhawl i an chuak lo. Chia, cheukhat cu zeicah ruangah Jesuh min in thla ka cam le Bawipa nih a ka pe lo, Jesuh min in cucu ka hal le a ka pe lo tiah kan ti lungawṭawmnak kan nei caah a si khomi si. Cu pinah zumhnak kan nei lo caah a si khomi a si. Zeiruangah dah Jesuh min hi kan hman a herh timi te tawi tein chim ka duh. Jesuh min kan hmannak ding i a ruang cu tampi a um. Sihmanhsehlaw tuzan ah chim ka duhmi cu Jesuh lawnglawng hi Pathian sin kan phak khawhnak lam a si caah Jesuh min kan hman a herhnak cu a si. Pakhatnak, a pahnihnak cu Jesuh min kan hmannak a ruang cu amah Jesuh nih ka min in thla cam u a ti caah Jesuh min in thla kan camnak nih a langhtermi cu amah Jesuh kan upatnak kha a si. Cucaah dawtmi u le nau hna, Jesuh min in thla kan camnak nih a langhtermi cu Jesuh a sinak, Jesuh a thilti khawhnak, Jesuh a ṭhawnnak kha kan i bochannak a langhternak a si. A pahnihnak, Jesuh nih nan ka dawt ahcun ka nawlbia kha nan zulh lai a ti bantukin Jesuh nih a kan cahmi nawlbia kan tuahmi, kan zulhmi a si ti hi pahnihnak ah chim ka duh. A pathumnak cu Jesuh min in thla kan camnak nih zeidah a langhter ti si ahcun a nawlngeihnak authority timi uh, kan zumhnak kha a si. Vawleicung kan nunnak ah hin zawtnak tampi uh, kan tong cio hna. kum thong hnih le kum hleikua le bang ahcun covid a chuak ciammam i covid in mi tampi nunnak a liam le zawtnak hrampi cu satan a si tiah bible nih a langhter luka dal hlei thum chang hlei ruk lamkaltu dal hra som thum le chang ria dah kan hmuh mi si Zeiruangah ti si ahcun Satan cu a ti thlarau chia vialte i pa a si a ti. Cun Satan nih minung a tukforh hna tikah hin zeidah a hman bik ti si ahcun Pathian nawl ngaih lo hi a cawnpiak bikmi hna a si. Satan nih hin kan nunnak ah rian a ṭuan bikmi cu amah Pathian nawl kan ngeih ding hi a duh lo. Curuangah Pathian nawl ngai lo ding in khan kanmah duhnak tuah ding hin Satan nih hin nifa kan nunnak ah rian a ṭuan zungzal. Cuti si ahcun cu bantuk zawtnak hrampi Satan kan tei khawh nakhnga zeidah kan hman a herh? Satan a teitu Jesuh min kan hman a herh. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Satan a teitu cu Bawipa a si. Cucaah Jesuh nih kan min in thla nan cam lai a timi khi a ti sawsawh lo. Jesuh nih Satan a tei caah Jesuh Satan a teimi min kan hman a si ahcun nangmah nih na tei lo zongah Jesuh nih a tei cangmi si caah Jesuh min nih a tei zungzal caah khan zawtnak kong zongah siseh zei kong paoh ah Nan ka hal mi paoh cun ka min in nan hal i ka min in nan hal ahcun kan tuahpiak hna lai tiah Jesuh nih a ti mi kha a si. Cuti si ahcun Jesuh cu ahodah a si? Pakhatnak, Jesuh cu Pathian a si a ti. Hika John kuat khat, a Johan dal kha cang khat in cang hnih, cu kho cun Johan dal hlei sarih cang khat in cang hlei nga, Kan zoh sisi ahcun Jesuh cu Pathian sining a ngeimi a si. Amah cu zungzal in a hmunmi a si i Pathian sinah a um zungzalmi a si ti kha a pakhatnak ah chim ka duh. Cun cu ahcun Jesuh hi Johan Darkhat cang thum ah Johan Darkhat cang hleiruk cang hleisarih a kan zoh si siah cun Jesuh cu vawlei sernak ah khan a rak i tel cangmi a si ti hi kan hmuhmi a si. Cun Johan dal thum cang hleiruk

auh a si. A pahnihnak cu zeiruang a Jesuh cu ahodah a si? Jesuh cu zakhat ah zakhat Pathian a si. A pahnihnak cu Jesuh cu zakhat ah zakhat minung a si ti hi tuzan ah chim ka duhmi si. Mathai dal kha cang kul, Luka dal kha cang sawmthum le cang li cang nga ah kan hmuhmi cu Jesuh cu minung tling zong a si. Thiang Thlarau in puaimi a si ko nain minung hringtu nu a ngei i hi vawlei ah hin ngakchia bantuk in a chuakmi a si ti kha kan hmuh. Cu pinah Filipi dal hnih cang sarih ah kan hmuhmi cu Jesuh cu Pathian a si ko nain minung bantuk in ser a si a ti. Cun Jesuh minung a sinak kan zoh tikah zeitindah kan hngalh khawh ti si ahcun kuatkhatnak Johan dal khat cang khat cang hnih ah kan hmuhmi cu amah cu mi nih an hmuh i an tawngh khawhmi a si a ti. Cun a pahnihnak cu a ba khomi a si ti cun a rawl a tam khomi a si a ti minung bantukin a ti a hal khomi a si i minung bantukin a ṭap khomi a si a ti cucu cu Jesuh minung a sinak kan hmuh khawhmi a si Cuti si ahcun Hebrew dal hleithum changriatnak ah kan hmuhmi cu Jesuh Khrih cu nizan le nihin le zungzal in amah ning a si ko ti a si. Jesuh Khrih cu nizan le nihin le zungzal a sining, a thil ti khawh ning, a ṭhawn ning aa khatmi a si, aa thleng bal lomi a si. Paul te chan ah Jesuh Khrih le nihin nangmah le keimah chan ah Jesuh Khrih le thaizing kan thih hnu ah Jesuh hi ai lomi, aa khatmi a si. A thilti khawhnak an i khat, a ṭhawnnak an i khat, zumh awk a tlaknak zong an i khat i a ṭhawn ning zong aa khatmi a si ti hi chim ka duh. Cun Jesuh cu mizaw damter a duhmi a si ti kha makka dal khat cang sawm li, cang sawm li le cang khat ah kan hmuh. Jesuh sinah khan mi thinghmui pakhat kha a ra i a khuk aa bil i na duh ahcun na ka thianter khawh tiah bawmhnak kha a hal. Jesuh nih cun a zaang a fak ngaingai i a hei banh i a hei tongh. Nangmah thianter kha ka duh va thiang cang tiah a ti Bawipa min thangṭhat si ko seh. Jesuh Khrih hi kanmah thianter, kanmah kan zawtnak damter a duhmi, kan harnak, kan, kan, kan thil a ritmi, phorhpi a duhmi le bawmh a kan duh zungzalmi a si, dawtnak a ngeimi a si ti zong hi tuzan ah nan sinah chim ka duh. Nangmah le keimah nih kan zumhmi Jesuh, kan biakmi Jesuh hi zawtnak a phunphun damter khawhnak ṭhawnnak a ngeimi si ti hi philhhal hau u si. Cu lawng si lo, Jesuh cu mithi thawhter khawhnak ṭhawnnak a ngeimi a si. Jesuh cu khuachia ṭhawl khawhnak ṭhawnnak a ngeimi a si. Mizaw damter khawhnak ṭhawnnak a ngeimi a si. Cucaah hika hmun ah nangmah le keimah Jesuh Khrih cu ka khamtu le ka Bawipa si tiah a zum cangmi, a cohlan cangmi hna hi kuat kuanhnihnak kawr ring dal nga cangkulnak ah kannih cu Khrih lamkaltu asiloah Khrih tanaman tiah kan ti ambassador kan si a ti. Cucaah Jesuh min in thla kan cam tikah Jesuh a thilti khawhnak a nawl ngeihnak kha kan hmanmi a si. Cun Jesuh aiawh in thla kan cammi a si. Cun thla kan cam tikah hin kanmah duhnak lawngin si loin Jesuh duhnak hngalh buin thla kan cam ding zong hi a biapi tukmi a si. Nizan ah kan unau uh, Lautu Chin Baptist Church ah thawngṭha chimnak caan ka ngah i zarhpini ah ka chimmi pakhat te Lautu peng ah khua pakhat a um i cuka ah cun kanmah kan chung si i thawngṭha a ngaih e tu i ka chimmi kha Jesuh min in thlacam law Jesuh min in hal law Jesuh nih an pek lai Jesuh min in nan hal mi pawl cu Bawipa nih an pek hna lai timi thawngṭha kha a va ngai i nikhat cu kha thawngṭha nih khan a thinlung ah khan zei kan ti lai hmunhma a lak ngai caah thlan ah an va kal i a khuapi in thlacamnak an va tuah i cuka ah cun thlan pawng ah cun kanmah kan chungnu pakhat nih khan bawipa sinah thil pakhat a hal cu a halmi cu zeidah a si ti sia cun helicopter a hal Le khuate ah helicopter a hal le Bawipa nih helicopter cu pe seh law dat si zong um hnga lo aho nih dah helicopter cu a mawngh piak hnga? Cutikah a donghnak ahcun Bawipa nih a pe ti lo le zeidah tuah Bawipa ka halmi cu zeizong vialte hal u law an pek hna lai ti ko ṭung ka hal le a ka pe lo tiah a donghnak ah a lung a dong i a hrut. A hrut i keimah ka ngakchia lio te hin kan inn ah an rak chiah i ka nu le ka pa, u le nau, Khrih ah zumtu hna nih rawl an ulhpiak i thla an campiak i thlaruk an zohkhenh hnu ah Bawipa nih damnak a pek ṭhan i Bawipa nih luatnak a pek ṭhan. Zeidah chim ka duh? Jesuh min in thla kan cam tikah, Jesuh min in kan hal tikah hin Pathian nih kan halmi thil in amah sunparnak langhter a duh ti hi kan philh lo dingah biapi taktakmi a si. Na halmi thil nih hin Bawipa sunparnak a pek lo ding a si si ahcun Bawipa zong nih pek lo zawn ah kan um khawh ko ti zong kha kan theih dingmi tuzan ah note ka duhmi cu a si. Hika hmun ah hin a biapi taktakmi cu Jesuh nih kum hleihnih chung thi a chuakmi nu a damter tik zong ah khan Jesuh nih Keimah nih kan damter a tilo. Na zumhnak nih an damter tiah a ti. Cu ruangah a biapi taktakmi cu Jesuh min in thla kan cam tikah Jesuh min in pakhatkhat thla kan va campiak tikah an lu cungah kutchuan i thluachuah kan va halpiak tik zongah hin a biapi ngaingaimi cu zumhnak ngeih hi a si. Zumhnak he tuah. Zumhnak kan ti tikah lungawṭawmnak ai tel lomi zumhnak kha ka chim duhmi a si. campiak pa a dam ngai hnga maw timi lungawṭawmnak ngeih pa kha chim duhmi si lo. Hi hika hmun ah hin zumhnak hi khamhnak hmuhnak ding caah a biapi taktakmi si. Cu lawng si lo zumhnak kan timi cu amah kan i bochannak a langhtertu khi a si. Curuangah Jesuh kan zumh kan timi cu a thil ti khawhnak kan i bochanmi kha si. A ṭhawnnak kan i bochanmi kha si. Kanmah kan i bochanmi si lo, kan fimnak kan i bochanmi kha si lo. Curuangah Paul a nunnak ah ka duh ngaimi cu zeidah a si? Paul cakuat ka rel ka rel tikah ka hmuhmi thil pakhat cu Paul hi Gamaliel mifim sinah ca a cawngmi Mifim pakhat a si. Tuchan holh in cun PhD a kaimi pa a si. Sihmanhsehlaw a sianginn ah kainak kong, a cawnmi kong pawl nih zeihmanh a chim lo. Taza an cuai i tazazi zong a va phak hnu lawng ah hin Rom mi ka si, cuka cun cuka siang a rak kaimi ka si tiah Bia a lehnak hna ah a hman dah ti lo ahcun Paul nih a hmanmi cu Thiang Thlarau thawngin Jesuh Khrih thawngin timi a hman lengmang. Bawipa min thangṭhat sia ko seh. Nihin ni nangmah le keimah teh kan decree maw kan chim lai? Kan sianginn kainak kong maw kan chim lai? Asiloah Jesuh thawngin thiang thlarau thawngin. Cu ruangah Paul nih hin a sianginn kainak le a degree le a thiamnak nakin Jesuh Khrih thawngin keimah hi ka nun aa thlengmi ka si. Jesuh ka ton ruangah, thiang thlarau ka ton ruangah ka nunnak hi sersiammi ka si, ai thlengmi ka si ti kha a Paul nih a nunnak ah a fian tuk caah a kalnak kip ah aho min dah hman? Jesuh min ah hman. Paul hi rawl a ul bakmi si. Baibal kan va rel u law Paul cu atu le tu thlacam lai i lamkaltu hleithum chung na na rel ahcun rawl a ulh lio bak ah Thiang Thlarau nih a chawnh hna i Paul hi a dang tein ka chiahpiak u ka fialmi rian a ṭuan nakhnga tiah Thiang Thlarau bak nih rawl a ulh lio ah a chawnhmi a si. Cu ruangah Paul a nunnak hi kan i zohchih dingah ka duhmi cu cutluk mifim, cutluk mithiam, cutluk cathiam nih ahodah ai bochan? Jesuh ahodah i bochan? Thiang Thlarau. Curuangah Paul nih bia a chimmi paoh Thiang Thlarau thawngin Jesuh thawngin a ti lengmang. Nihin ni ah nangmah le keimah zong OCM zong Laitlang ah khuate ah nan kal i Baibal ca nan relpinak hnak ah siseh, thla nan camnak ah siseh, nanmah fimnak Nanmah rianṭuan khawhnak, nanmah thilti khawhnak aa bochanmi si loin Thiang Thlarau aa bochanmi, Jesuh min a hmang nganmi, zumhnak he Jesuh aa bochanmi Fanu Fapa si hram u ti zong hi hika hmun in forhfial kan duh hna. A donghnak ah chim ka duhmi cu Peter le Johan nih mizeng pa an damternak kha kan zoh ahcun Peter nih Jesuh min kha zumhnak in a hman ti kha hmuh khawh a si. Lamkaltu dalthum cangkhat in canghra kha na zoh ahcun na hmuh lai. A ning pin cun ka rel lai lo nain hika zawnte ah rel ka van duhmi cu hika zawnte ah hin aw van rel ko ning law ka zawnte. Nikhat cu zan le suimilam pathum thlacam caan ah khin Peter le Johan cu biakinn ah khan an hung kal khika ah kut ka dawh timi ah khan a chuahka tein a ke a beimi pakhat kha a rak um biakinn i a kalmi hna kha tangka a hal khawh hna nakhnga amah cu nifate in cuka ah cun an puak i a puak in an hei puak tawn Peter le John cu an lu kha a hmuh hna tikah thil ṭhenh a hal hna. Amah cu deng tio in an van zoh i Peter nih a van thawh i hun kan zoh tiah a ti. Cucaah zeimaw an ka pek rua lai ti kha a hun i ruahchan i ṭhep lo in a hun zoh hna. Cun Peter nih a thawh i, Sui le ngun zeihmanh ka ngei lo, sihmanhsehlaw ka ngeihmi cu kan pek lai. Nazareth khuami Jesuh Khrih min in tho law kal kan ti tiah ti bawipa min thang ṭhat si ko seh cun a orhlei kut khan a van thawh i a dirter chikhate a khin mipa cu a ke le a fengbeu hna cu an hung ṭhong i a thoduak i a dir i aa chok cun an sinah cun biakinn chungah khan a lut i aa chok i a per a choi i Pathian kha a thangṭhat. A biapi taktakmi hika zawn ah hin a chuahka in a ke a beimi pa kha a dam tikah Peter sinah lawmhnak bia a chim hlanah Johan sinah lawmhnak bia a chim hlanah Pathian a thangṭhat hmasa. Cucu cu a biapi taktakmi a si. Pathian sinah lawmnak bia a chim. Nangmah le keimah zong damnak kan hmuhmi ah hin na damnak he na thil ti khawhnak ah ruat sual lai ci. American lebang cu Nazi pakhat ah meng sawm sarih meng sawm riat in highway ah motor mongmi kan si. Chikkhat te kan ngut sual ahcun thihnak thlan khor ah a kal colh dingmi kan si. Cutluk in a rangmi thihnak thlankhur ah speed limit sawm sarih sawm riat in motor mawngh in nihin ni tiang American ah kumhra kum kul hna kan nunmi hi kanmah fimnak si hrimhrim lo Bawipa zangfahnak si ti hi phil hna hlah u si. Cu ṭhiamṭhiam in Laitlang lei a ummi Khrih ah ka u le ka nau hna Kawlram zong a ummi kan ram a buai leo si nihin ni ar himnak na hmuhmi kha nangmah tha zang ah maw ruat lai ci Bawipa nih an zohkhen hna ca si Malaysia ummi zong ramkip ah ummi zong Bawipa zohkhennak thawngin a si ti hi. Cu ruangah Bawipa nih an zohkhen i damnak an peknak kongah nangmah na thilti khawhnak ah si loin damnak an pektu Bawipa sinah lawmhnak bia chim hi phil hna law si ti zong hi van chim ka duh i Jesuh min hman a ṭhatnak kongah tlawmpal te Paul nih hika hmun ah ralṭha tein Jesuh min a hman tikah a chuahka in a ke a beimi kha zei ti sui le ngun zeihmanh ka ngei lo a ti. Sihmanhsehlaw a ti, ka ngeihmi cu kan pek lai a ti. Hodah ngeih? Peter nih Jesuh a ngeih. Nazareth khuami Jesuh a ngeih caah cu a ngeihmi Jesuh cu ralṭha in a pek ngam i cu ralṭha tein Jesuh min in tho law a ti tikah zeidah a cang? Jesuh min in thla an cam tikah cun zumhnak he a tuah tikah cun Bawipa bochan bu in a tuah tikah cun zeidah a cungah a tlung? Mi a ke a beimi pa cu Bawipa nih damnak a pek. Zeicahtiah ka pa nih a tuah lai tiah Jesuh nih a chim cangmi a si. Pathian nih damnak a tuah. Kum thong ni le hlei sarih ah khan khua ummi ka upa nih phone ah van ka chawnh i ka nau kan nupi hi uh, atu le tu a dam lo i ti zong a tong kho lo. thil zong a su kho lo, rawl zong a chuang kho lo i sizung ah ka kalpi a dam hlei lo. Thlacam thiammi zong ka camter hna le a dam hlei lo. Cu a si caah phungki pawl sinah ka kalpi lai tiah a rak ka ti. Ka u ka timi cu ka u nangmah zumtu na si. Keimah zong zumtuk a si. Kanmah hringtu kan pa zong Pathian rianṭuantu a si. Pathian rianṭuantu chungkhar a simi, zumtu a simi nih an nupile kha Pathian a thei lomi phungki pawl sinah an kalpi lai ti cu zeitindah na ruah? Nangmah nun hmangin na nupi hi Bawipa nih damter a duh ca zongah a si kho lo maw? Zei ruangah lungawṭawmnak na ngeih? Kum thong ni le hlei sarih December ah khua ka rak tlung lai i inn ah khua rak um ko u. Bawipa nih zeidah tuah lai timi kha kan zoh hna lai tiah ka ti i kum thong ni le hlei sarih December kul le li ah Rengkun ka phan. Kul le nga ah Rengkun ah Pathian zaangfahnak in lautu Khrihfabu nih an ka sawmi cuka cun thawngṭha ka chim. Cua dih ah Kawlmi Buddhist sinah Myakdagong ah thawngṭha ka va chim i cu hnu ah Palawa ah Kampalet area i missionary kan ngeihmi khua ah zarkhat chung khual kan tlong i cu a dih hnu ah cun Laitlang ah cun ka tlung. Khua ka phak bak a thaizing ah Deidah kan tuah ti si ahcun hringtu ka pa cu a kan thih tak cang caah ka nu siseh, ka naupa siseh, ka upa siseh, a nupi siseh zeihmanh kan ei lai lo. Ni thum le zan thum chung Bawipa bawmh kan hal lai tiah rawl ulh in thla kan cam. rawl ulh in thla kan cam le ni thum le zan thum rawl ulh in thla kan cam i cuticun thla kan cam a dih a ni thumnak kan dih zan lei inn lei kan tlin lai te ah hin ka upa cu kha ka u nangma dir ka u nupi kha Michael nu an ti i Michael nu nang khan na khuk i bil law tiah ka ti i a khuk ai bil Cun ka upa kha khah na nupi kha a lu cungah nangmah na kut chuan ka ti le ka upa nih cun Michael nu a lu cungah khan a kut kha a chiah. Cu a lu cungah eh, ka pa ka u a kut cungah cun keimah le ka nu tiin khan kan kut cu kan chuan i khah nangmah nih nupi hi Jesuh min in thluachuah na pek lai, thla na campiak lai tiah kan ti i cuticun Jesuh min cu lungawṭawmnak ngei loin thla kan cam i Jesuh min cu kan hman i Hi Michael nu chungah a ummi zawtfah ṭhat lonak, ti tawng khawh lonak thlarau chia Jesuh min in chuak tiah nawl kan pek i Jesuh min cu lungawṭawmnak ngeih loin thla kan campiak i kan hman. Peter le Johan nih an hman bantukin kan hman tlawmpal ahcun cu a khuk a bil bun cun phung tiah ai teng i cuticun a ka in a buanbra a chuak i cuticun inn ah kan ṭin. inn kan phak ah laitlang cun an thei ko january thla si cang i cutluk january a kih lio ahcun tikikin ai kholh i nihin ni tiang bawipa nih damnak a pek cu ruangah chim ka duhmi cu malaysia ummi kan si pek ah kawlram ah ummi kan si pek ah American a ummi, Europe a ummi kan si, ahoho kan si zongah Jesuh nih ka min in nan halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai ti, ka pa nih an tuahpiak hna lai ti caah Jesuh min hi zumhnak he ralṭha in hmang ko hna u si ti kha sawm kan duhmi hna cu a si. Jesuh min kha ralṭha in kan nunnak ah tutan zong Emmanuel Prayer House ah zak hnih chung caan ka va hmang i nilinak ah ruan i tlawmpal ah kan sur i ka zaw nili ni i ciopi ni cun theih ko a biakinn ah bible kan relnak ah ka tho kho lo bible ka rel kho lo ninga ni ka rel kho lo niruk ni ka rel kho lo cu ahcun ka thin lung ah zeidah ra ni hlei li ro ul ding cu na ti kho la lo i din cang ko rawl ulnak hi ngol ko law tlung ko timi ka chungah ra cu Ei ruangah Satan nih cun Bawipa sunparnak lang cu a duh bak lo cu teh. Cu tikah cun zeidah ka thinlung a ummi cu a kha ka ngol ko lai sia amah mengku le sia vel len ka chimh hna la le i ngol ko ning ni hlei li tiang cu ka dih kho lai lo timi thachiatnak a ra. Sihmanhsehlaw zan ah kan i pum i kan ṭin bak ah khan ziah Jesuh min hi ka hman lo. Jesuh min hman in keimah le keimah thluachuah pek pek a hau hi ka ti le ka khu ka bil le ka ihkhun cungah ka tang ka tong ka lu kai tong le Jesuh min in ka dam cang Jesuh an tuknak hmavol in ka dam cang Nazareth khuami Jesuh min in ka dam cang thaizing ne Bawipa ka thangthat ve lai tiah thla ka cam i keimah le keimah Jesuh min in thla kai cam i thluachuah kai pek cuzun ka it thaizing ah dam tein ka tho Bible ka rel kho kai pum kho cu ni in um i ni sari ka di i ni riat ka um i ni kua in ni hleili chung Jesuh min in cuka ah thlacamnak ah rami a thari fakmi cukho cun a liang ai hrawhmi a keng ai hrawhmi tete a thari a catmi tete bawipa nih a van ka kuat piakmi hna kha Jesuh min hman in thla ka campiak hna Jesuh min hman in ka hmeh piak hna i Bawipa nih damnak a pek. Ceupi zong kha a liang zong Bawipa nih cuka cun damnak a pek. Zeidah tuzan ah a donghnak ah chim ka duh Khrih ah dawtmi ule nau hna. Jesuh nih a kan timi cu a zultu hna sinah biatak kan chimh hna. Keimah a ka zummi paoh nih ka tuahmi thil kha an tuah khawh ve lai.

Jesuh cu nizan ah ai khat, nihin zong ai khat, thaizing zong ai khat mi si. Nizan ni hin thaizing ai thleng lomi Jesuh hi zumhnak he ka min in nan hal ahcun tiah ti Jesuh min hi hmang ko hna si. Na dam lo tikah pastor dang maw Ngak len hlah. Nangmah le nangmah Jesuh min in thluachuah i pek ko. Na nu a dam lo tikah, na innchungkhar ah na fale an dam lo tikah, na pasal a dam lo tikah, na nupi a dam lo tikah, thlacam thiammi zong ol le uh, ngak len du hlah. Nangmah ka Bawipa nih an herh. Nangmah kha Jesuh nih hman an duh. Nangmah hmangin Bawipa nih a sunparnak langhter a duh. Cu ruangah Jesuh min ah hin damnak a um. Jesuh min ah hin ṭhawnnak a um. Jesuh min ah hin thilti khawhnak a um. Jesuh min ah hin zeizong vialte a tling caah dawtmi u le nau hna, OCM ah rianṭuantu vialte hika thongthlai hrawmmi kan dihlak in kan kalnak kip ah hin kan biakmi Pathian kan zumhmi, a hnu kan zulhmi Jesuh min hi ralṭha tein hmang ko hna sih. Tuzan ah Bawipa mi nih Jesuh min ka hman i American ah Jesuh nih a damtermi hna hi minung zathum zali leng an si. Sibawi nih operation an tuah i rian a ṭuan kho ti lomi kum hnih chung a ngongmi hna Jesuh min in thla ka campiak hna i Jesuh min in ka hmehpiak hna i an tho i Bawipa nih rianṭuan khawhnak a pekmi hna an um. Cucu keimah thil ti khawhnak a si lo. Keimah cu minung menmen ka si. Keimah ka kut ka nunnak kha Bawipa nih a hman, zeicahtiah amah sunparnak langhter a duh caah a si. Khrih a ku le ka nau hna, nangmah na kut, nangmah na nunnak, nangmah na hmurka, na, na zeizong vialte kha Jesuh nih a pa sunparnak caah hman an duh ve. Jesuh min hi ralṭha tein hmang hna u sih. Jesuh min in thlacam hna u sih law Jesuh min kan hman si ahcun Pa